Waldaa Raabaadorii maal jedheen si yaamaa hojii keetu nu boonse kanaafin si eeyyaamaa si dhageet gungumaa hundi ilmaan namaa miseensa kee ta'uuf nama meeqaat cinqama daandii bilisummaa siitu irra nuuf deema kanaaf si filanne ati walqixxeessa oromoota hundumaa kanaaf si filanne ati walqixxeessa oromoota hundumaa Hundeessitoonni kee bu'aa ba'ii meeqa bahanii maqaa kee moggaasuun Oromoof beeksisanii gahee guddaa ba gahee guddaa ba'an hojittis jijjiiranii hin dagannu yoomuu seenaa dhugaa qabdanii. Hundi ilmaan ayyaassi keessatti wal baranii. Hundi ilmaan ayyaassi keessatti wal baranii. Qaroominni keenyaaf tokkummaa qabattee hunda ilmaan harargeef kan barsiisaa taate qaroon jaamte hundi sababa keetiin banamtee tee himeen fixuu bagumanuuf beekamte. te himee hin fixu baguma nuuf beekamte jaal kadiir martuudha umrii nuuf haa dheeratu isaatu nuuf hundeessee waldaa beekamtuu karaa qabsootu kana akkas malee hin taatu karaa qabsootu kana akkas malee hin taatu gadaan karaabaadooreetii hubadhaa nuuf tumsaa tokkumaa keessan cimsaa warri alaaf keessaa isin ilmaan raabaadoorii bikka jirtan hundatti waliifis hubachiisaa waa'ee isaa waliif dhaamaatii fakkeenyaas ni taatu akkuma biyyaatti fakkeenyaaf ni taatu akkuma biyyaatti. Addaan hin qaqqoonne kutaa fi amantitti tokkummaa jabeessuu malee diigamiinsi hin jiru waldaa kana keessatti waldeenni raabadoorii kan qeeroo harargeeti akkasiin hubadha warri hin beekne sirritti dameen isaas babalattee hanga guutuu addunyaatti dhugaan si jaalannaa hundumtu keenya siitu waldaa haqaati dhugaan si jaalannaa hundumtu keenya siitu waldaa haqaati. Lafeen sitti nu cabxee hangam yoo boboinillee bikkaan numa geenyaa gurraachoomnee taanullee cilee karaa irratti si hin dhaabnu bikkaan suma geenyaa qeeyroon si waliin jirti ijoollee warra keenyaa qeeyroon si waliin jirti ijoollee warra keenyaa. Hanga ati beekamtee hidda cimaa nuuf godhattu akkamiin si dhiifna duba hanga addunyatti leelliftu akkamiin si dhiifna duba hanga addunyatti leelliftu. Abshir suma waliin jirraa yaa waldaa raabaadorii humaa takka hin yaadini hundi ijoollee teetii gaggaarii humaa takka hin yaadini hundi ijoollee teetii gaggaarii waldaan kan dhaabbateef waan biraa miti hubadhaa kan wal hin beeknellee wal baruuf akka ta'e sunuuf beekadhaa siyaasarra akka ta'e walaba ta'uunis hundaaf ifaadha siyaasarra akka ta'e walaba ta'uunis hundaaf ifaadha. Nama wal bareetu wal gargaaruu dandaha. Kanaaf caayaa jaarrannee waldaan kun tokkummaa nuuf taha. Kanaaf caayaa jaarrannee waldaan kun tokkummaa nuuf taha. Waldaa Raabadorii yaa waldaa haqaa karaan sirrii kana jedhee sumaatu ittiin nu dhaqaa. Kanaaf si dhaabbanne si kunuunsuuf kaanee waan qabnu hundaan dhiiraaf dhalaan wal taanee waan qabnu hundaan dhiiraaf dhalaan wal taanee. Ammaas irra deebi'ee yoon dubbadhu warreen waldaa kana hundeessee jechii isaanii hin malu hin jiru. Dhiyootti yoon laalu gabaabsee Oromoo hunda biratti warreen seenaa bareedduu galmeessee umrii nuuf dheeradhaa umrii nuuf dheeradhaa ja'anii sabni hundinuu isin eebbisee umrii nuuf dheeradhaa ja'anii sabni hundinuu isin eebbisee Hirmaannaan amma itti jirtaniis hedduu waan nama boonsuu yaa ijoollee harargeedhaa eenyuyyuu addaan isin hin baasu jabaadhaa wal jabeeffadhaa bilisummaa wal nu haa agarsiisu jabaadhaa wal jabeeffadhaa bilisummaa wal nu haa agarsiisu barreessee kan dhiyeesse meeyiraa muhammad.